Zwino zwiṅwe zwine zwa itea ndi zwa uri vhone hezwiḽani musi a tshi khou vha funa nga maanḓa a tshi khou vha sumbedza lufuno nga mbilu yawe yoṱhe vha vhona ungari houḽa muthu u desperate houḽa muthu ha ambisiwi kana ha funiwi hezwi a tshi ambisa vha soko zwi dzhia uri ngoho vhone u vha funa nga nḓila ine ha nga dovhi a funa muṅwe muthu ha nga dovhi a wana o no nga vhone. ee ha nga dovhi ha wana tsilu ḽi no khou ita vhutsilu vhune ha nga vhone vhune ha khou itiwa nga vhone hu sa vhona tshithu tshavhuḓi musi vha natsho ngauri zwine zwa ḓo itea ndi zwa uri houḽa muthu u ḓo ri zwenezwo musi vho no mu ita tsilu zwa bala vhukati ha vheiwa a ṱuwa. a tshi ṱuwa vhone vha sala vha tshi zwi vhona uri mmalo that person o vha tshi mpfuna nga mbilu yawe yoṱhe o vha tshi mpfuna lu sina tshiṱahe and o vha a sa zwi dzumbi uri u ya mpfuna ngeno nṋe ndi khou mu ita bapo ndi khou mu ita buphutheni ndi khou tamba nga lufuno lwawe. Lufuno a lu tambiwi ngalo. Zwenezwo musi vhone vho tamba nga lufuno lwawe no fhambana ho no fhela tshifhinga vha ye vha mu tevhelele murahu vha wana uri houḽa muthu character yawe ndi ya uri a lufunoni she gives or he gives all u fha zwoṱhe zwine avha zwone houḽa muthu fhedzi a bva o bva. vhone vha ye vha mu luvheledze vha mu luvheledze vha wane uri houḽa muthu ndi havhaḽa vhathu vha sa luvheledzei vha rembuluwa vho rembuluwa zwino ndi khou tou vha tsivhudzavho lufuno muthu a tshi khou vha funa a vhe a tshi khou tou vha funa ngori matshelo o no hila a nga si kone u funa muṅwe hmm? u ḓo kona u funa muṅwe nda mu funa na u fhirisa zwine a khou funisa zwone vhone zwino vha songo dzhiela muṅwe muthu advantage vha mu dzhiela fhasi vha ri hai hoyunoni u khou tou mpfuna eh, khamusi ha funiwi kana ha ambisiwi kana ha koni u ambisa kana hani ndi mpho yavho ye vha fhiwa nga mudzimu vhone lufuno ndi tshithu tsha ndeme tshine vha funa u tshi londota vha tshi ṱhogomela arali vha khou tshi fhiwa kha vha tshi ṱhonifhe vha tshi londote vha tshi cherishe vha tshi appreciate ngauri a vhuya a to tsiruwa vha zwi vhona nga murahu uri ndo khakha vha nga wana a heiḽa thaiphi ine a i luvheledzei ya vhuya ya ri ndo bva ndo basa i vha yo basa vha nga namba vha i ambela uri heyi noni hmm, a i lengi u fhira kana heyi noni hmm, ya fhira yo fhira Vha ṋamba vha i ambela zwezwo ndi kho to vha vhudza vho uri muthu a tshi kho funiwa na ine kha fune muthu a tshi kho funiwa kha fune vha litshe milayo layo mivhi yo ri hee hu funa u vha na wa gwakwani. for what cause vha dzula vha vha tshi khou fiḽa guilty vhone wa gwa kwaniwa hone wa ya tshi dzula gwa kwani why vha sa zwi iti public vha sa mu fhinduleli public musi a tshi founa why vha sa mu post everywhere a vhoniwa thindu uri ndi wa gwa kwani ene vhone vha vha vha kho vha vha ndi uri ḽi vha ḽi funguvhu ḽine hezwinoni musi vhone vho ḽi ḽa vha vhonala nga valu valu. It's nothing nice about what you're doing to the person that loves you wholeheartedly. Hoyo ene vhone vha khou mu tshitela. Hoyo ene vhone vha oh my goodness. A vha ri ndi me hanefha. Ndi nga ya kule nge ḽi fhungo. Ah.